Thirtute inzavai in sibai vek ule. Tunchum chu mani loka Lil Nas music video thar Christian te rilru tina em em tu tia an sawi. J Christ music video chungchang kha kan ngaithla ho ve thung dawn a. Amah hi chu tunge ni tih chu kan hre lar tawh khawpin a rinawm a. A hla hi tak tak te pawh mi tam tak ngaihthlak duh zawng tak a bik takin tha laite rilrem zawng tak a ni a. Mahse, a hla te ai mahin a music video sawisel kai tak tak te avang leh award siamna vela a live performance satanic tak tak, maksak tak tak te avang khan a rawn lar deuh hat hat thin tih la kan sawi sual awm lo ve. Tun ṭuma kan ngaihthlak tur pawh hi mahni lawkah a hla tih chhuah thar Jay Christ tih music video a chungchang kha a ni a. A lyrics lampang kan sawi dawn lova a music video kha kan sawi zawk dawn a ni. Mi tam tak ngaihdan chuanin an rindan chuanin Lelnas hianin a hla thar leh music video thar hmang hianin Kristian tih a rawn bei nawn leh ta an ti a. A bik takin Isua chu a rawn deuh suh a ni an ti a ni. Lil Nas chuanin a music video tirah chuan Milarte Vanram lam pana an kal lai a rawn ti lang hmasa ber a. Chung Milarte zingah chuanin President hlui Barack Obama te, Taylor Swift, Kanye West, Mariah Carey leh Oprah Winfrey te pawh an rawn lang tel a, an rawn lang chiang hle a, an rawn focus bik a ni. Anmahni tak tak chu an ni bik hauh lo va nia, a lem a rawn chang tute mai an ni a, mahse heng milar te hi an rawn focus bik chu an ni a. Tichuan Vanram luhna gate chu hawn a nei vel le, amah Lilnas chu Isua anga rawn in lan in chung milar te leh Vanram kai ho te chu a lo welcome a ni, a lo lawm lut a. Mahse, Lilnas inthuam dan leh gay ang mai a rawn awm dan vel atang chuanin Kristiante rilru chu a tin a tan tawh a ni. A chhan chu Isua a rawn portray tlat mai a, Isua lem a rawn chang miau si a, mahse, a rawn lan dan leh a inthuam dan te kha a tenawm em em thung a. Tin, a nghawngah sexy tih thumal, color, lian tak mai, langsar tak mai a rawn awrh zui bawk a ni. Tin, sin hrang hrang lang zingah mipui la mena an han sawi leh deuh hat pakhat chu basketball sin kha a ni a. Lil Nas chu a ngelte zing ami anga rawn inthuamin Setena anga inthuam nen basketball an beng dun a. Chu Setena anga rawn inlan pa chuanin Lil Nas pheikhawk design, a pheikhawk siam thisen ngei mai telhna pheikhawk kha Satan's Shoe an tih ngei mai kha a rawn bun bawk a, an focus kher bawk a ni. Tichuan, a hnuah Lenas chu Nova angin a rawn inlan leh thung a. Nova lawng ang leh ran rual a khawm lai ang te pawh kha a rawn ti lang tel bawk a, Nova lem a rawn portrait tih a chiang hle a ni. Tin chumai chu a la ni lo va, Lenas chuanin Isua Kraws an khenbeh lai te pawh kha a rawn telh nghe nghe a. Isua ang bawkin a rawn inlan leh a, Kraws-ah khen beh ve a ni a. Hrem hmun te pawh a rawn ti lang tel leh tawh bawk a, helai scene hi chu Montero tih hla a hlaih hi a la hit em em mai, sawisel kai tho khami nen khan a in ang em em mai ni. Mi tam tak chuanin Lil Nas hian Isua chu gay ang maiin a rawn lantir a ni an ti a, Isua chu gay ang mai rawn lantir a tum angin an ngai tlat mai ni. A music video han en tawp kha chuanin a awmlo hran lo, a awmdan velte a inthuam dan zawng zawng nen khan a ang em a ni. Thil awm ang ve tak chu a ni. Tin, a music video tawp chu Kristian sakhaw beihna a ni an ti bawk. A mak hran lo ve, a chhan chu Church of Satan lam rilru a ti lawm em em a, a ti hlim em em mai a ni. A chhan chu Church of Satan-a an hruai tulu pakhat David Harris chuanin Lil Nas music video chu a lo en ve thin a, Tha a ti em em a, thil dik tak leh tha tak a ti niin a rawn sawi tlat mai ni, a fak hle. Tichuanin Satan-a beitu tena an faka an support zawng tak thil a ti a nih chuanin Kristianna atanga thlir chuanin thil dik leh tha a ni thei dawn lo tih kha chu hriatchian sa a ni a. Church of Satan lam meuh pawhin an fak em em, an support zia, an rawn lan tir fo tawh, an rawn lan chhuah tir hre miah loh kha a ni a. Chumi atang ringawt pawh chuanin Lil Nas X video, a music video, hi thil tha tak Kristiante atanga thlir chuanin thil tha tak lawmawm tak a ni dawn lo tih a chiang a ni. Tin, Lil Nas hianin a music video-ah hianin Isua leh Kristian sakhua nena inkawngkaih thil chu art satliang maiin a rawn lantir e, an rawn ti leh bawk a. Isua chu a rawn deuh sawh fo a ni, an ti. Sawiselna, Nasa taka tawnga Church of Satan-a an hruai tur zing ami David Harris chuan Lil Nas X chu mi talent dek tak a nih thu a rawn sawi a, a music video dangte pawh a lo en sak vek tawh a, Born a tih thute, Tha a tih thute a sawi tawh bawk a. tin Church of Satan lam pawhin an support em em tih a rawn sawi tel bawk a ni. Chutih rualin amah Lil Nas hi chuanin a music video te chu Isua deuh sawhna a ni eih loh thu a rawn sawi ve leh tlat mai a. Isua lem te chu mi tam takin an hman ve fo tawh thu te pawh a sawi tel bawk a ni. Tin a hlat thar Jay Christ tih pawh hi mi pakhat ropui taka rawn kir leh lampang sawina a ni tiin a sawi fiah tawh a. Musician pakhat pui tak leh tha tak ropui taka rawn comeback leh sawina a ni a. Isua chu thihna ata ropui taka rawn kir leh a ni a. Chuvangin Isua chu tehkhin nan a hmang ve mai che va ni tih ang zawngin a rawn sawifiah a ni. Amah deuhsawhna lampang zawng leh Bible thuher danglamna ang zawngin thil engmah a kalpui loh thu a rawn sawi tel bawk. Mahse, a music video nen kha chuanin a inperhsan ang reng viau bawk si. Ama pawhin a hla Montero khan sawisil na na men lo a dawng tawh a, Kristiante beina ang ngaih a ni a. Mahse, khati khawpa sawisilna a dawng nasa chung pawh khanin Montero hla kha a hit em em tho va, chart ah pawh a thleng sang thei em em a. Tin, sum pawh a hai lut hnem bawk a ni. Amah pawh khawvelin kan hriat lar phah bawk a nih kha. Chu tak mai chu Lilnas thil tum leh thil duh dan te pawh a lo ni ve mah na. Music video miten an sawi hat theih tur ang zawng thil siam a, mahse a hlawhtlin pha em em tho si, lar pha em em tho si siam chhuah thin te chu a thil tum ve reng te pawh a lo ni mahna le. Chutiang tur atan chuanin Kristian sakhua hi a rawn target te pawh a ni thei e, chu chu mi rindan a ni. A chhan chu Bible bu chhunga mi leh Kristianna nena in kawngkaih thil hmang hlir hianin video hi a rawn siam deuh reng mai a, sawisel pawh a kai hat tawh a ni. Mahse, chu tak mai chu a music video en hlawhtirtu leh a hla thar te thehlartu pakhat a ni ve tlat bawk si. Mahse, chutih rualin influencer tha tia sawi tur a ni lem lo va. Mahse, mi lar tak a ni a, tha laite duh em em, a hla te pawh tha laite rilrem zawng tak. a nih deuh vek avang hianin influencer tha lo tak a nihna lai a rawn point out sat sat leh a tam thei ang ber sawi fiah hi a pawimawh bawk si. Chuvangin keini pawhin kan rawn sawi ve hram hram thin a ni. Tin, a video pakhatah phei kha chuanin Kristian tena kan tih fo thin, kan ngaihhlut em em, kan ngaih pawimawh em em sacrament chungchang kha. Khami pawh kha Lilna sianin fiamthu thawh nan tak a rawn hmang a, fiamthu thawh nan a ni mai ang chu. A video han en hi chuanin a rawn del suah a ni ber e. A video hian en tawp mai ula inhrethiam awm e. Hei a video ringawt pawh hi mi in an soisel nasa em em mai a. Mahse a ni chuanin Isua del suahna lampang thil a ni lo ve a rawn ti leh zel tho bawk si a. A a thusawi leh a rawn insawifiahna leh a thiltih te, a khawsak duh dan te, a music video siam dan te, a video han siam duh dan ang zawng hrim hrim hi thil tha leh Kristiante atanga thlir phei chuanin thil lawmawm tak hi a ni ngai lo hrim hrim a. Mahse, a tawpsan chuang lo a ni. Lil Nas phei hi chu a hma pawhin stage a a hla, Montero a perform dan chungchanga Church of Satan lam tho hianin an lo fak tawh a, thil hmuh nuam tak a nih thu an lo sawi tawh a ni. Tin amah vek hi mihring thisen telh ngeia pheikhawk siam chhuak tu kha a ni ve tawh a, a hming atan Satan's Shoe a lo ti tawh a, nasin khanin ka sawi tawh kha. Milar thenkhatin an lo la promote sak zawih a, chung milar zingah chuanin Miley Cyrus te pawh an tel a nih kha. Miley Cyrus khan Satan's Shoe a bunna kha a Instagram-ah a rawn post a, a rawn promote sak a ni. Tinamah hi gay a ni bawk a, LGBT community tan theih tawp chhuah thin milar te zinga mi a ni bawk a ni. Chuvangin, Lilnas hianin Kristiante a beih loh thu leh Isua chu a deuh sawi loh thu a rawn sawi mah se, chu a thusawi chu thil nih dan dik tak leh ama thil tum ve hrim hrim a niin in ring em? Nge mahni insawi mawichawpna mai mai, insawi fihliam tumna mai mai a nih in ring zawk? A music video han en hrim hrim pawh khan Isua chu a rawn chhuah mak ang reng viau a, a rawn chhuah a zahawm lo viau a, art mai mai a ni tiin kan la sawi mawisak cheu dawn em ni? Intih lar tum nan Setana leh Isua chu a rawn hmang tangkai mai che va ni kan la tih sak zel tawn em? Enga tinge Kristian sakhua hi heng milar tak tak leh thil tithei tak tak te hian an target a an hman tangkai fo thin? Inngaihdante comment section lamah rawn tarlang ve ula. Tichuan a music video chung chiangah sawi belh duh in nei anih pawhin a leng vek thei tih kha in lo hre dawn nia. Awle khati zawng kha tun tum atan i ngaihthlak theih tur a ka chhawp chhuah leh thei chu a ni a. Thirtu te in za vai chungah lawmthu ka sawi leh a, video thar nen ka lo kir leh vat beisei ang.